Insellmulkom u nilqgħukom għat-triq tagħna ta' din il-ġimgħa illi tajjeb li ngħidulkom illi ħa jkun b'format totalment ġdid. Eżempju, illum jismu iktar it-triq tiegħu għaliex se mmorru fi Triq il-Majjistral u ħa mmorru niltaqgħu ma' persuna li ssuġġerejtulna intom biex niltaqgħu miegħu u nsiru nafu daqsxejn iktar dwar kif jara l-Birgu hu. Tlaqna. Tlaqna x'għandna mixja. Taf li eċitata tinħossni? Oh, ejja, tagħmilx hekk. Isni l-ewwel darba. Ndoq. Eh, mela, ndoq u nitilqu niġu jekk ma jkunx hemm. Ejja law. Hemmu. Kif aħna? Kif aħna, Father, all right? Nħossu sħana.
Mela.
Zmiena, Father, zmiena. Iva, zmiena.
U aħna ħanterġa ħan niskomu dawk naqrik ta' soħduk dawra fi sħana. Purtax, allura.
Inti l-ewwel persuna li għażilna triq tagħna biex flimkien miegħu eh, biddawwarna daqsxejn posti partikolari fil-birgu. Sewa, sewa. Eżempju għawna edina unek fi triq tijak sewa. Eh, Dinja triq il-majistral. Mhm. illi jiena twilidt f'din id-dar. Hawnhekk. Jiġifieri fiżika.
Għajt fiha. Fiżikament twilidt hawn. Ġifieri dak iż-żmien. Ġurnata kbira kienet dak. Kienu jwelldu d-dar, sewa, ġifieri qed ngħidu fl-1900. Aħna qegħdin, oħti kbira sena akbar minni, jiena, mbagħad għandi tlieta warajja. Jiena twilidt f'din id-dar. u kbirt fiha għax billi jiena qassis ma ma mortx ngħix waħdi imma bqajt ngħix ma' ma' l-Papa. Ħuti kollha żewġ u kollha ħarġu minn tal-komunità. U t-triq minn meta qed issemmi dawk iż-żminijiet sa dak li hi llum inbidlet ħafna? Inbidlet ngħidlek l-ewwel nett fin-nies inbidlet ħafna. Ġifieri jiena niftakar li triq aħna konna prattikament it-triq kienet il-playground tagħna. Imma meta ġifieri meta konna tfal, x'intendi, jiena kbirt fis-snin sittin meta karozzi kienu minimi. Jiġifieri iktar karrettuni kont kien hawn, niftakar niftakar il-karretta ta' zibbel karretta, literalment karretta, niftakar. Mela. Mhux biss, miskun dak kien jitfalla mbagħad il-ħadid fil-ġenb biex jabbi jabbi kemm jiflaħ. Niftakar tal-ġelat bħalissa dal-ħin kien jiġi fis-sajf idur bil-ġelat bil-bezzun hekk tiftakru. Niftakar tal-pastizzi bil-qoffa fidejh, jiġifieri dawk kienu affarijiet sbieħ li ma tinsihomx illum spiċċaw sfortunatament. Imma viżwalment inbidlet ukoll. Le, viżwalment in-nies inbidlu, viżwalment dara l-istess, jiġifieri l-istess, naħseb naħseb sar anki progress fis-sens li l-Abbey tal-Ingilterra li issa narawha fil-fatt eh, kienet restaurata fi żmieni kienet dar privata u mbagħad għaddiet għal għaddiet ukoll għand il-gvern u l-gvern irrestawra u saret eh, la bersa l-Ingilterra se nitkellmu aħna. Imma daw it-toroq interessanti ħafna dina it-triq Waħda mill-iktar antiki jekk tara fil-isfond hija dar Normanna. Mill-ħnejjiet ninduna jien. Mill-ħnejjiet, punt, tfakkar fl-Indira. Eżatt. Għaliex din hija waħda mill-iktar dar antiki u fil-fatt hija l-arkeoloġija Normanna, ġifieri l-Birgu.

Iktar fil. Isma', ejja nimxu għat-tieni post li għażilt int. Tajjeb. Morru għat-tieni post. Aħna fil-bidu għandna espressjoni, ħa mmur sal-pjazza. Immur sal-pjazza biex nisma' l-aħbarijiet, biex titkellem fuq ħaddieħor. Imma anki l-pjazza niltaqgħu, nitkellmu, nieħdu gost, niddiskutu, nixrobu xi ħaġa. Kull attività soċjali tal-festa hawnhekk issir fil-pjazza. Jiġifieri hemm din din ċertu Il-qalb. il-qalb tal- tal-belt. Ħa jfakkru wkoll il-famuż torri, it-torri kien hawnhekk fin-nofs illi dwarhom diskussjoni sħiħa jekk għandux dan l-imbierek torri jitlax minn le, imma kien proprju hawnhekk fin-nofs. Imma ħa jfakkruh dan it-torri, se jagħmlu xi, ħa ħa jħaffru l-pedimenti tiegħu mill-ġdid, jagħmlu spiċċ taħġiġ hekk u u u l-proprjetà minn Hologram, hu. u jagħmlu xi ħaġa iktar Imma jagħmlu arloġġ kien hemm? Kien hemm arloġġ, eħe, li jgħidu Qal li jgħidu dak kien tower u fuqu kellu l-alloġġ u jgħidu li li La Vallette kien jidderiġi l-assedju minn fuqu. Jiġifieri ġa ħaġa interessanti ħafna dan eh l-alloġġ. Jiġifieri San Lawrenz fin-nofs, il-San Lawrenz huwa l-patrun tal-Birgu s'intendi, allura dan il-monument sabiħ ħafna ta' ta' Sa li San Lawrenz li wkoll għandu bżonn ir-restawr u n-naħa l-oħra importanti wkoll il-monument tal-Vittorja li jfakkar l-assedju Il-rebħa tal-Musulmin, tal-Insara fuq l-Musulmani fil-1565, il-Birgu għandha dan monument li jfakar din il-vittorja u għalhekk il-Birgu jingħata l-isem Vittoriosa. Forsi l-isbaħ palazz li hawn fil-pjazza huwa l-palazz li huwa għeżin tal-banda San Lawrenz, għaqda mużikali San Lawrenz, Palazzo Huesca. Hu skejjel l-belt fi Twila San Lawrenz, by the way, imur lura għall-bidu tas-seklu satax, 1800 u xi ħaġa, u sabiħ ħafna, għadu kemm kien irrestawrat, u hija huwa l-post fejn iż-żgħażagħ tagħna jitgħallmu strument kif tafu u mbagħad joħorġu jdaqqaw, idoqqu anke mal-banda. Naħseb huwa l-isbaħ palazz li għandna fil-pjazza. U la qed insemmu ż-żgħażagħ immorru sal-Youth Center. Imma sa Youth Center, eħe, dana huwa Youth Center, ħa ngħidulu Youth Center. Hawnhekk ukoll jien għandi memorji sbieħ. Jien smajt li kellek x'taqsam ma' li ma' kif jidher illum, mhux hekk? U konna hawnhekk niġu bħala tfal, l-uniku post li kien hawn. Sala sabiħa ħafna, kbira di, u l-idea tkun li filgħodu tkun post għall-anzjani, filgħaxija għall-adoloxxenti, nofstanhar, u filgħaxija wara t-tmienja għaż-żgħażagħ. U fuqha, hawn fuq, hawn is-sala parrokkjali li hi teatru. Għax din is-sala wkoll fejn konna tfal kienet it-togħżiż tal-Birgu. Kollox Malti hu sinta. Kien fi Torres tal-Birgu, jien niftakar hekk, konna ġi Torres hawnhekk, l-uniku Torres li kien hawn il-Birgu, kienet il-parroċċa li torganizzah, kien hemm hawn fin fis-sadej u l-oħor fis-seba. U niżlin bil-mod il-mod lejn il-knisja. Naħseb lejn il-knisja. U post speċjali għalik għal nista' l-Birgu. Anke hawnhekk speċjali, hawnhekk kien ċimiterju. Hawnhekk fi qegħdin u kienu hawn mitfuna ħafna minn dawk li mitu fl-assedju. Fil-fatt m'ilux dal-ġebel inqala' u sibniehom, ġie laqqas u fond ta' metru. Hawnhekk kien ċimiterju proprja. Kien jidfnu ħafna nies, ħafna nies. Kien hemm ħafna nies ukoll midfuna fil-knisja. Fit-8 ta' Settembru noħorġu nbierku hawnhekk il-mejtin għax huwa post sagru għalina, tifhem. Imbagħad iċ-ċimiterju, aha, iċ-ċimiterju mbagħad inbena barra barra l-Birgu fil-periferija ħdej Della Sal il-kulleġġ, imma hawnhekk kien proprju l-ewwel ċimiterju tal-Birgu. Din hija l-knisja li għandna bħalissa. Din hija mhux il-knisja li sabu l-kavallieri, għax il-knisja antika sfortunatament kienet ħadet in-nar u nqerdet. U din kif tara fuq il-bib hemm l-annu din infetħet din il-knisja fl-10 ta' wissu tal-1691. Ġifiri din għal-knisa li l-imbar bnija Lorenzo Gaffa, u l-ewwel waħda kifet ħadet in-nar, u l-Gran Mastru kkummissjona lill-arkitett mill-kbir Gorenzo Gafa biex jibni knisja ġdida. Mumenti speċjali għalik f'din il-knisja? Ħa ngħidlek, din il-knisja jiena tgħammidt fiha, għamilt l-għolt qalbi jiena, għamilt l-għolt quddiesa tiegħi. Żewwiġt il-ħuti kollha barra waħda għax kienet ikbar minni. Għammitt in-niputijiet kollha fosthom in-neputi Matthew. Milux għammitt il-funeral tal-Papa wkoll, ġifieri kienet. Ġifieri kull tappa tal-ħajja saret hawn ġew. Saret hawnhekk, ġifieri.
Li kieku ma kontx mill-Birgu. Diffiċli għalih, eh?
Minn fejn kont tkun?
Għax aħna skont se tirrispondi inti, aħna nippruvaw insibu li persuna ta' wara jkun minn dak il-post partikolari.
Ara, jiena naħseb bl-iktar belt sabiħa li togħġobni Malta hija l-Imdina mbagħad.
Mela dik hi. Xi ħadd mill-Imdina tridu tissuġġerulna lil min, ma' min ħa nimxu biex insibu l-ewwel nett fejn joqgħod, l-Imdina, eh? U x'hemm importanti fl-Imdina. Eżatt. Father, aħna nirringrazzjawk, nispera li ħadt gost daqskemm ħadna gost inżuru nafuk aħna. Gost li waslet. Jekk xi ħadd jiltaqa' miegħu għandkom tliet sigħat mixjin easy u jispjegalkom, jiġifieri.
Fil-knisja jkun tliet darbiet kull nhar ta' Ħadd żgur, ġifieri tinsertaw ħdejja. Grazzi Father.